Aminto mwanyagetinge ase mwabeta abagusii baito, aa naende nengaki ende toko tokonyorana iga ase Enogo TV, gotebania ayaroo igoro yomogusii, yaani koigwana, gosemania na koinyorania, na koborania, na koerera ayare emegiro ase omogusii, naende koinyorania na chinyigekero chiaito, na echingako chiaito nchirichi, oboroso bw'okoigekwa buna omogusii mborobi. Nkaumera abagaaka, bakambwa buna, Ee, nkonyakoerera ore amang'ana amabe akoba ase Omogusii oito amenyete. Ko mwarigereiri inki gekogera? Ekero twachia kouna enkia tokanyora na amaene chimbunchire chiarenge ase obomenyi bw'omogusii tware gokorera emeremo y'obomenyi twatigire, naende naki eki gekogera amang'ana achakire koba amabe. Indi omonto achaka ko. Komanera erongori. Ritang'ani iminto ntomanyete erongori ninki ekegusii. Ekero omonto asirire mokoreterwa erongori, mobwenereti komanera igoro ya rongori eye. Igo nkometi ekero toigwete ng'a omonto nomana igoro y'erongori gose nkemera tari okwomana gwoka. Agaaka ng'ina, erio nekero batindekire ise erongori eye neya ise yare, agaaka ng'ina agaita, ekero aita ng'ina, abanto bakamochera nere, nere bakamong'esa, nere bagaita, igo bono abanto batindekirwe omochie oyio batato ase eng'encho y'erongori. Kegusii nkiarenge igo. Oyonde oyio obwatire ong'entire omwana, buna omogaka oye amotebie. Yaani binto ebi mbiarenge gusii. Bono abagaka gete ba inkaransi bagantebia karakwanera nki gekogera ebinto ebi bigokorekana. Na inche ekero naitona narigereria nanyorire nase eng'encho y'obosegi. Na obosegi obo ng'ai bware korwa? Igo bware korwa ase tomenyete intwe buna ching'encho chiaito. Ekero twatiga ching'encho echi Nari ebinto ebi biachaka gokorekana ekiagera abanto bakinire bagokina batabwati ing'encho, batabwati mbu, batabwati insoni, batabwati migiro y'egesaku. Bono eke nakio ki toerere tomanye, ekero omwana are koiborwa. Ase as'omogusii, omwana are koiririaterwa. Ekero aiririateirwe kobwatia ebiririate bitwamanya oyio nonyaroka gose oyio nomomura. Korwa agwo otaterwa, orendwa ekegusii. Omwana oyo ochoegwa erieta, ritang'ani, na ng'ina koro. Erieta eri ndiabwate eng'encho, ekiagera erieta eri riakorua ekerecha. Ekero riarua ore ororo, eh, naende ogenda, ng'ina rome nere ocha, nere omoe erieta, igo onyore ogetumoka aye totebe. korwa ase erieta ria ise korwa ng'ina koro ocha naende orokwa korwa ng'ina rome omentu bosire igo otware amarieta abere korwa ase ise na korwa ase ng'ina. Egento eki nkiabwate eng'encho ase ororera, okogengerwa nkwabwate eng'encho ase ororera, ekero akorire iga agwo obwo na obonyangi botang'ani na oboyega Obonyangi obo nigo obotang'ani ekiagera nabwo bokoreta omonto ocha koba omonto. Ogotaterwa koria are korendwa eh, kwamokora omonto ogoika emiaka ikomi na emo ka mpaka ikomi na etano etato eh, osegwa. origerigwe omosegi oyogocha komoetia chinyangi chiekegusii, ng'a eke naki twatiga bono totabwati banto babwate mochoko ase chimbu ne chingako chiomogusii. Okwaroka nogosarwa, ekero kware kwarokigwa omomura, Ebinto mbireo biare gokorwa biagokora aye bono kwaba omonto omosacha, egesacha. Enchera eye twacha kobeka abana chimesa igoro na koba kobakorera ororo yasaririe emeroberi emenge ase obwanchani bw'ekegusii. Ekero okorigereria ng'a inki kiare gokora omonto ofirie obosacha, you know egesongo togoteba it is psychological, yaani enchera eria kware gosomigwa nigo yare gosoa omotu ime kwamanya naye bono na omosacha, ebinto mbire okware kobekerwa, ritimo ndiro riria ogokora ekwerende. Okuure aye nenkuuri, nkuuri njasikire, naende eyio emineti na goika kware gokoreranwa, goika ekero kwabeire enkuuri ogocha koba omosacha naende goika goikoete chinchera chinde chi'ogosonsora ebirecha ebi biaretete ogokuura naende ong'wanse. Igo onde are engecheche okwaroka, aria ekero ogochi kwarama okwarama na okomenya iburu, esuguta nkoba yarenge ororo. Esuguta eye igo yare kogo train mentally, yaani yare kogosemia kwamanya kebongo na kemenyo buna goika onyerende, otanyerendeti yome igo aye tori gochia konyara bogima. Egento kende kiare gotang'ana kosegeswa nomorero, omorero oyo kiosegesirwe aria mbarabare, eh, omosegi noare goika onyorende mpaka osoke korwa kwarama mpaka orwe iguru. Omorero oria noro ore kogosemia ng'a kagogocha komenya obogima ase kaa. Nabo okomenya iga, okorenda ebinto, okorenda omokungu, okorenda etugo, okorenda emonga. Eki nakio kware koba gokoererwa kwamanya kwaba kwaba omosacha. Kwaetigwa aka enyangi ende egetumba gera, egetumba gera yaani eke igoro igoro eh. Abamura bekora chinyang'au bagosemi iga agwo kwabugerigwe enyabububu kwagoswa yaani korusia obwoba ime yao kwaba omonto. Bono ebi gesato tiga kobikora naki twasareria egesaku bono banto mbari gokina bamanyete na nkorwa bare obwana babe abanto abanene. Bono abanto bare abana rioka. Nonya nsobo ng'ina, yaani omonto amenyete mwang'ina, rioka tari korwa oo. Enyaroka emenyete sobo, rioka teri korwa oo. Ekiagera mbachieti gotebia ng'a noike engaki gete obwenerete komenya mwaaye bweka, gose obwenerete korwa mwanyoko. Bono abamura baikire emiaka emerongo etato, bado bamenyete na ng'ina, eywo etarenge bo ase ekegusii. Namotebia ng'a chinchera chiacha enchiri, yaya. Ancherana buna. Bono obonkuri mborubi, mbwene ekero omonto atari bono omosacha, ekero totari gotwara abasacha na totari gotwara abakungu, igo bono twasaririe egesaku na abanto aba bare korosigwa ekegusii, tokobora iga, abagaka ba gusii. ase mwabeta, imoroche aya naende moroche narakogera abande bachakire gosaria emegiro, buna bono abagaka batari kobwa bakare kobwata riicho rie chiombe kabere omoiseke oyomo, abwo bono nabagaka. Eki naki tokonya kobuna, inki tokare gotigera emekoo na egosoa egesaku tore oo, abagaka baminto. abang'ina abaminto ase mwabeta, mware gwancha toratenenie ebikonyarekana, abagaaka, mware gwancha emeyega eirane meke, obonyangi boirane boke, gose ntwatatera abamura bake, egesaku giaito keboke. Ngosira kere gekare gosoa e- e- giasoire emechando ime, emechando, emechando y'ebirengererio ebiao, emechando y'okorenga enantwe bono tore modern, lakini kweba buna kere kere kere kere enyomba, kere omonto Ore mwanyabanto, nabwate ase arwete na ase agochia, nabwate ching'ako chiaye ne ching'ikero chiaye abwenerete kweorokia nachio. Abagusii baminto, insa chinde ime ogonkona. Oigwete buna one omogusii lakini totageti gokwana nere ekegusii. Agwo noo twachakerete gosira. Ngosiri tore ekegusii giaito ase ching'encho chi'obwerori. Yaani gotakwana ekegusii bono naye oroche buna ore egento gete ekenene sana. Tiga ngotebie buna Minto Mwanyagetenge, goteancha buna omogusii, goterora buna omogusii, obwo nobogoochi yaani obwo noboriri. Ekiagera abanto aba bande Okwerorera buna aye tori mogusi, igo bakwerora koba ekibare ekiabo. Inki naintwe totari kwerorera egiaito? Mwanyagete inga eminto? Tiga twanchane. Torigie chinchera toiranere egekoro keria ki'ogotatera obomonto. Yaani, gose egesaku ngiatigara, na abasacha na abakungu bamanyete buna ninki omogusii, naende nki obomenyi obuya. Ekiagera oise korengereria buya buya, ingaki chia abata, eh, ingaki chia abaiso na abanyoko, eh, abakoro, mekononja arengeo buna abanto batiganire. Mekondo onde arenge oo buna omonto bweng'entire ase engencho y'okwangu na omokungu gete, banto mbarenge oo buna omosacha ochiroitire banto nyomba, binto ebio mbiarenge oo. Inki bitaberete oo? Mbiarenge oo ekiagera abanto mba igo bare gosigwa boronge ki bagokina. Oboibori bwarenge obwa kera omonto, naende kera omonto arendete kera omonto. Bono okonyora na Abanto bamenyete buya bagusiba aminto, emekono yaito ere nobomenyi bwaito, emekono egocha gotwatera egesaku pi, motare gwancha tweroberi, inche nerure nabagaka ba mwanyagetinga Heritage Council. Torigie amatuko abere atato y'ogosemia abamura na abaiseke ching'encho ne chimbu chi'okomenya boronge buna omosacha na omokungu omogusii. Omogusii, ing'e erinde chimbu echi chibwaterwe agwo gochia bosio, Ntoranyoru mono konkonyoru tore, naende gokoyuna twachakire gokora igo, inchuo nabo ogocha gotegerera nonya bosa igo, gose nabo ogocha gotomenta, ekiagera abamanyi nabange, ntokomanya kera egento, rakini ntomanyete buna emegiro nero ekero omwana arokigwe, arokire asarirwe emegiro neroho y'okworokia obwanchani, lakini obwanchani bw'egesaku, ase okorenda chimbibe chi'amasikani, ase okorenda emegiro, erinde ntotware obobe obonge ngobochi bwaichoire egesaku giaito. Ebinto abanto bagokora ntori gotaka kwemanyekania na noo tore ime, Naende tomanyete naigo mbobe tonyare korenda egesaku korwa ase chinsoni, korwa ase emegiro, korwa ase chingako toigekeire, na oboroso bwaito. Mwanyageti inge gaki tokobasorora, tobwate si, gose abana abamura mbabe abamura. Ebinto biachakire korengereria gusika agwo nebikong'u ase abana baito. Ayio naro rero nare gokwanera korwa ase enogo ase totagete konya gotebererania obuya bw'okorenda ekegusii. Eanche bwanchwe. Ekero kware koigwa buna eaee oyee, eaee oyee, Orenge moka abaisia Aya atotagete airane December Hoyo hoyo Aya atotagete turi airani December Ekiagera nabwate eng'encho enene sana Ase esiko y'egesaku ki'omogusii Otasikiri nonya naye ogosoka ase ogotara nabanto Toe chinguru chi'okoiranio amasikani Ase egesaku ki'omogusii Ngosorora, oyo nomwalimu o bino nyambane korwa Enogo TV. Mbuya mono ase ogonsoncha na kondigereria na gontegerera.